Nĩ muno mwiroreri harĩa hothe ũrĩ ũgĩthiĩ na mbere na kwĩrorera Inoro TV gũkũ ithuĩ nĩ tũkenaga rũcinĩ tondũ hatirĩ bata wa gũtũra na stress marakara gũtinda ũkĩrigwo nĩ nako aca ngai agĩkwarahũrire rĩ ndũkene tu nĩ ũndũ wa ũguo wakĩarahũrwo nĩ mwathani ĩ nĩ ũĩ kwĩna andũ aingĩ mũno marathire toro na matinokĩra we ngai a- arahũra rĩ tambe mucokerie ngatho na ũkene nĩ ũndũ wa ũguo njĩtĩkĩria tũingĩre thĩinĩ wa ũmemerekia mũrĩhĩre amu nĩ twarĩkia kũmuramura magathĩti twĩna njoroge wa gĩthĩnji na twamamuramura ta ũrĩa mandĩkĩtwo kĩmani wa gacĩhĩ ũrĩa ngathĩti ciandĩkĩtwo mr jagon nĩguo twacimuramura gũkũ kwa inoro tv tabarĩra ĩno inoro rũcinĩ ũmemerekia mũrĩhĩre tondũ nĩma nĩ mũrĩhĩre no ona ũrĩhĩirwo rĩ andũ aya nĩ abata mũno tondũ maũndũ marĩa matwĩraga na maũndũ marĩa makoragwo magĩka nĩ maũndũ ma gũkũria bũrũri andũ aya mathiaga magetha mũgũnda kũrĩa makeima mũgũnda ũcio ĩto no maikare naguo no makona atĩrĩrĩ kamau na wanjikũ wao rĩ

metagwo Farmhold Ventures Limited marutaga wĩra wĩkũranĩire na wabici yao wamakora jumatatũ no kuo kamakora jumaine jumatano aramithi friday saturday sunday kiumia kĩu kĩngĩ mweri ũcio ũngĩ ona mwaka ũcio ũngĩ ti kambuni ya bagabaga ti ya gũthamathama Ti andũ a maheeni. Aya nĩ andũ a ma. Na thirikari nginya nĩ ĩmoĩ. Manaheo ngerenwa nyingĩ mũno. Manatugwo mũno nĩ ũndũ wa kũruta wĩra mwega wa wendia wa mĩgũnda. Wakang'ethe kinyia hau tũrehere ageni aya. Ndĩ na Martin Kamau wa Farmworld Ventures Limited, nĩwe mũtongoria thĩinĩ wa kambuni ĩno, na mũthuri ũgwĩtwo Festus Mbogo wa Mathenge,

na farmwood ventures Yes, ũgatura ũhoro wa mĩgũnda ndũgĩtũgeithia Ah, ndamugeithia muno eroreri aitwa muthenya wa umuthi niä nä niä njätagwo mbogo wa mathenge kuma kå rä a gwa farmhold ventures limited na watuona haha å kamenya tuoka na å horo mwega wa kå hakikisha atä o harä a å rä

rũcinĩ reke njoe kanya gaka ngũgeithie na ngwĩre nĩ wega nĩ gũcagũra gũikara mĩtambo-inĩ ya inoro nĩ tondũ kũndũ gũkũ kwĩ mo- maũndũ mega na no kuo mũndũ ateithĩkagĩra ũngĩikara hau ũthikĩrĩrie kuma o rũcinĩ no ũkũigua ũndũ na ũkũgune na ithuĩ nĩkĩo tũkire na nĩ wega nĩ ũndũ wa introduction ĩyo ũhoro ũcio wauga nĩ matheri na tũtingĩongerera kana tũrutarute ah, tũkoretwo kuo ngai atũteithĩtie na opportunity ĩno ah, nĩguo ngwĩraga mbogo rũcinĩ hĩndĩ ĩrĩa tũgũka inoro na tũtiũkaga tu nĩgetha ona tũkĩendie no hena mwanake wĩ hau mwena wa gatũkũyũ mang'u gatũndũ north kũrĩa guothe kũrĩa tumĩte mĩena ĩrĩa andũ matũĩ tũgĩkũra na makauga angĩkorwo ũrĩa nĩ Martin Kamau Eh. ona niĩ ndĩ na mwĩhoko Nĩguo. rĩu ngiuga ũguo andũ ta gacehe ũcio mũrata waku nĩ aramenya ũhoro ũcio Eh. atĩ nĩ tũ inspire-ga nginya mbeũ njĩthĩ Nĩguo. na ona tũkera aciari matigakue ngoro hena ciana irarĩkirie form 4s hena ciana igũkorwo na rĩngĩ ikĩrĩkia colleges Ah, mathiĩ na mbere na kũmomĩrĩria ah, wa mbere nao metue andũ O ta ũrĩa mũndũ augaga we wambe wĩtue mũndũ nĩguo nĩgetha ũtuo mũndũ koguo tũrĩ akenu nĩ kũroka gũkũ nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũhe mũndũ wĩ hau mwĩhoko na nĩgetha ona tũthiĩ na mbere na kwĩra mũndũ ũcio hena mwĩhoko mũnene mũthenya wa rũciũ karibuni Yes. sana Asante martin sana. kamau na mbogo wa mathenge kuma farmhold ventures limited twamuramura ngathĩti ya na njoroge wa gĩthĩnji Nĩguo. na tamakaĩ

ũrĩa shape ya Yeah. mũgũnda Oh, ĩhana. ĩkoragwo nĩgetha nyite rĩ, ĩkoragwo na tũ 50 by 100 tũnana one ika ya mugunda to 50 by 100 tunana Ĩĩ. mwaka wa 1966 gũkũ nairobi yendagio ciringi magana matatũ ma mĩrongo ĩtano Mm, ciringi magana matatũ ma mĩrongo ĩtano guka ndagurire ndagurire na tũtikamutheke tondũ hena ũngĩ werekeire gwĩtwo guka wanyu ndoire kĩndũ onake witũ arĩ ndagĩtarĩ nĩ agurire na kengwĩre ngarana ndagurire ndagurire Ndagũrire. Eh, oh, mathenge rĩu atĩ no tũri baba wanyu hihi Eh,

No kũigithia na mũgũnda nĩ ũndũ mwega mũno Kamau, tondũ nĩ ũgũkorwo na gataitũ gaku karĩa ũngĩhũthĩra gwĩka maũndũ mangĩ maingĩ. Ona ũngĩenda mbeca icio rĩ, tuge ta rĩu eh, he mũgũnda tũramũrehera na thogora wa 150 ũgũrĩte mũgũnda ũcio rĩ gataitũ kau no ũkahũthĩre wone 150 ĩyo ta rũni no ũhote gwĩka maũndũ mangĩ maingĩ wĩna gataitũ gaku na mũgũnda ndũragĩra mũgũnda nĩ kĩndũ gĩgũikara mũgũnda matukũ ndũteaga maingĩ. Mũgũnda ndũteaga. na mũgũnda nĩ kuongerera wongereraga martin kamau nĩ waigua ĩka ĩmwe thaa ici nairobi akorwo ndirahĩtia ĩka ĩmwe ĩrarĩ njĩra kuma mirioni magana mana gũthiĩ ũguo nginya birioni ĩmwe kuma ciringi magana matatũ ma 50 kuma magana matatũ ma 50 1966 1966 no nĩ ũĩ thĩna nĩkĩ andũ monaga ta tũkiuga mĩaka ĩyo karĩ mĩingĩ akona

mbeca rĩu guka nake niĩ harĩa ndakaragĩrio guka witũ rĩ nĩ atĩ arata ake othe rĩ andũ moĩ karibaribi Ĩĩ. kairia kauga bara ya gũthiĩ mangũ gũthiĩ gakoe Ĩĩ. othe ũngĩigua gũkũ gwetagwo kwa ng'ania ndikũ magweta nĩo marĩ arata ake Ĩĩ. we nowe ũtarĩ kĩndũ hau woi maĩ guka witũ ĩ. rĩu rĩu ndiramenya kana hena mũndũ ũratwĩrorera akaugaga tũu nĩ tũ story Mm. no reke ngwĩrwo nawe no ũga- no create ka history Nĩguo. kega ũmũthĩ na farmhood ventures Good. reke ngomi ikome reke Nĩguo. tũtigaciarahũre Nĩma. ngomi komai tũtirĩ na ũru nĩ kũririkana twaririkana Ĩĩ. atĩ nĩ mũngĩatũgũrĩire kanyamũ na ithuĩ Nĩma. no hihi hakĩrĩ na itũmi iria ciagiririe mũgũre 1966 nairobi kwendagio ngiri ciringi magana matatũ ma 50 350 nĩ Imagine. kũririkana 1966 nĩguo masista mũthoni aciarirwo mathenge yes yes Ũmũthĩ mwĩ kĩndũ tũngĩhota kũ afford tondũ mwaka wa 2030 Yes. 2050 2060 gĩgakorwo gĩtekũgũrĩka ona tiga hĩndĩ ĩyo next year gĩgakorwo kĩongereire farm adventures mwĩna indo kũ twĩna indo uh, kũrĩa kũndũ gwĩtagwo gĩthiũkũ gĩthioko Aha. na i think nĩraririkana rĩrĩa tuokire haha nĩ twakwĩrire gĩthiũkũ nĩ kũndũ kũrakũra na njĩra nene mũno Ĩĩ. na ũngĩigua kũndũ kũrakũra as the day goes by ũkamenya kũndũ kũu next year thogora ũcio ndũgakorwo ũrĩa Ũgakorwo wĩ the ũrarĩ same. ici. Ĩĩ. Ĩĩ. na harĩa nĩ handũ hetagwo kavenge o kilomita ĩmwe kuma- Atĩ Kavenge? kavenge kavenge Ĩni. Aha, kilomita ĩmwe kilomita ĩmwe kuma thika garissa road na kũrĩa tũramũrehere na thogora wa ngiri igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtano 150 yes size size nĩ 50 by 100 na kĩrĩa tũgeragia mũno nĩ kũ make sure atĩ we mwĩroreri hau ũrĩ mĩgũnda itũ nĩ very affordable nĩ ũkũhota kũigithia na ithuĩ na ti ũgũre ka 50 by 100 kamwe ũgũre ta twĩrĩ kana tũtatũ ũhote kwĩigĩra kanyamũ nĩguo Ii. namba cia thimũ ciarĩ irĩkũ cia nyumba ithe family ventures nyamba citũ citicenjetie Nĩ no ciarĩ iria 0? 0704 04 triple zero triple three hũra namba ĩyo thaa ici ya 0704 triple zero triple three na nĩ ũgũteithĩrĩrio makĩria kamau wa farm hold yes ciringi ici igana ngiri igana rĩa 50 rĩ ciragũra kĩa gĩa 50 by 100 kũrĩa kĩthioko rĩ nĩguo no cio tu ngũruta kana nĩ mũgacoka mũnjĩra wa kang'ethere he cia taitũ ciringi ici ngiri igana rĩa mĩrongo ĩtano ici nocio tu ũkũruta

ũguo nĩ haha thutha hanini Eh, handå hena neighborhood njega må no tondå nä tå roraga na nä kä o ä no nä phase five. Ũũ ti mũgũ- tũtiendetie kä ona kä mwe oh, Ĩĩ, mũgũnda ũngĩtuĩria mwerũ. nĩ mũgũnda mwerũ na athiĩ kũu mwerorĩrĩ nĩ akona Mm. Tu- mũgũnda ũrĩa tuoya tondũ nĩ tũngĩkorwo twĩyũrĩtie kana no tũikare rĩ nĩkĩo wonaga ngara na mũgũnda witũ ndũikaraga

90 nĩ atumia kwa farmhold ventures limited makĩyethera makĩyethera ĩ nĩ ũtũũro Ũtũũro. na gwethera ciana na nĩ ũhoro mwega biũ tondũ nĩ ithuĩ twa- tũbatiĩ gũgĩethera generation ĩno ĩ thutha witũ koguo harĩa kabenge mwena wa kĩthioko nĩ igana rĩa mĩrongo ĩtano gacoba na nĩ tũramenya tũtingĩkinyia wiki igĩrĩ atĩ Naguo. tũkĩendagia mũgũnda ũcio Ĩĩ. koguo o ũguo aheo namba ya 0704 000 333 ũngĩhũra no ũmbũkĩrwo ploti ĩmwe kũu kana igĩrĩ kana ithatũ kana ĩka na nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria nawe nĩ mũrĩ wabici ithuĩ nĩ tũrĩ wabici ciĩkũ iticenjetie ci kũrĩa mwena wa rũirũ ndani handũ hetagwo doctors plaza second floor De- doctors plaza ing'ethanĩire na cooperative bank ĩyo ĩ rũirũ ndani na ũngĩthiĩ mwena wa thĩka twĩna obici harĩa maisha height ngoroba ya gatatũ na tũng'ethanĩire na haha hendagio andũ moĩ chikenini kana kĩenderio kĩa Isuzu rĩ mwena ũyũ ũngĩ hau nĩho gũtũkora twĩ ta Farm Hold Ventures Limited nĩguo nĩguo Yes. na mũkoragwo kũu hĩndĩ ciothe koragwo kũu hingo ciothe na thimũ ĩyo itũ ĩkoragwo ya 24/7 na nĩ tũtwaraga andũ mũgũnda o mũthenya o muthenya na muthenya. gutwara andu mugunda ni gutwara andu mugunda ni bure ni free Yes. mutirihagia kindu Mũtirihagia. Ta- ta tucorere mbica ya kundu guku kavenge kithioko Eh, ni ni ndeguo kiuga ati kwina neighbors yes Ndu- eh, kuria kavenge mwena wa kithioko wa mbere tukiuga uhoro wa neighborhood ni twambaga tu- tukeyuria atiri tondu twendagiria andu othe hena mũndũ ũreka speculation ũcio nĩ kuga arenda kũgũra gĩikare hau hena ũngĩ ũrenda immediate settlement rĩu ũcio nĩ tũmũroragĩra rĩrĩ agũthomithĩria twana ha angĩkorwo nĩ egũthomithia twana rĩ nĩ marĩgĩbatara gwĩka ga shopping Eh. ga shopping center keha Eh. within the vicinity Nĩkuo ya gũkũ. mũgũnda ũcio Eh. nĩkuo gũkũ na rĩu koguo tũkiuga ũhoro ũcio wa kabege kana kĩthioko hũthĩre kĩthioko tondũ nĩkĩo kĩũĩkaine nĩ wega ũteng'ere hĩndĩ ĩrĩa andũ marateng'era ĩ ndũgakorwo hĩndĩ ĩrĩa andũ mahũmũkana nĩguo werera Nĩguo. rĩu koguo hĩndĩ ĩno andũ marateng'era kũrĩa kĩthioko Ĩĩ. ndĩraririkana ngana na rastia tũkĩendia matu twagweta igana rĩa kĩndũ Ĩĩ. thaa ici ũngĩgua matu na wĩigua igana rĩa kĩndũ ti matu nĩ kũngĩ nĩ kũngĩ matu gwathongire matu nĩ gwa Hĩĩ. tũkĩre project ya matu wĩigua tũkĩgweta magana matatũ magana mana Ĩĩ. rĩu thaa ici rĩ Ĩĩ. tũragweta kĩthioko igana Ĩĩ. rĩa mĩrongo ĩtano gatano Eh. twambe twakwira ni very affordable red soil very fertile Eh. kundu ukurima wega Eh. kiri ungienda kurima na kwi maĩ na thitima Nĩguo thengia. Koguo ni kundu habitable mbogo wa mathenge nä å rä wathiä kå ndå gå kå Eh, ona tũrarĩ kuoira Oh. nĩ tũthiaga kũhakikisha oronire atĩ- kä kå hana atä a må rarä kå hakikica kä twarĩ kuhakikisha atĩ maũndũ mothe maya mati nĩ arauga nĩ- nĩguo kũrĩ Eh. Eh, atĩ kwĩna ikari nĩ handũ ũngiuga nĩ ũgũikara mm. nĩ ũkuona handũ ũngĩgũraga tũindo twaku Ĩĩ. handũ ciana ciaku cigũthomera Ehe. na nĩ kũndũ kwega mũno mũno mũno nĩguo tũgĩthiĩ kuoya mĩgũnda ĩno nĩ tugaga atĩ nĩ handũ ithuĩ enyewe tũngĩikara na koguo tũgĩkũrehera mũgũnda haha mwĩroreri nĩ mũgũnda twakikicĩte ithuĩ nĩ twendete Ĩĩ. na koguo nawe nĩ ũkũwenda nä gwa tä ri må themba å nĩguo red soil red soil profile neighbors nä kä oronire mareka ah, nĩ maraka na njĩra nene mũno kamau Ĩĩ. tiga ũngĩona kũndũ makanitha manjĩtie gwakwo maihiga kũndũ andũ maraka nyũmba cia ihiga Ĩĩ. kũu nĩ ũmenyaga nĩ kũndũ kũrakũra na njĩra nene mũno nĩguo na he handũ ya nene mũno Ĩĩ. ya mũgĩkũyũ ĩkũndũ kũu na no ciringi ngiri igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtano na mwatwĩra atĩ gũtirĩ mbeca ingĩ mũgacoka gwĩtia mũndũ Gũtirĩ nĩ mbeca mwĩtĩkagĩria mũrĩhi wa kahora kahora kamau ĩĩ ithuĩ tũtiregaga mũndũ o wothe nĩ twĩtĩkagĩria mũrĩhi ũrĩa wĩna mbeca ciothe akarĩha ciothe na nĩ twĩtĩkagĩria mkulima mdogo ũrĩa tũkĩhũthĩraga Nĩguo. kũrĩha na ah, kulipa pole pole Ĩĩ. nĩgetha onake atigĩre nĩ agĩra kanyamũ na ndakanauge ũguo tũroga gũkĩrwo 1963

South Coast, eh, ũkore andũ angĩ marauga nĩ South Coast, angĩ North Coast, angĩ Marindi, angĩ marenda gũthiĩ mwena o kũrĩa mũrĩgĩthiĩ mwena wa gĩcũa-inĩ. Mm, Rĩu Marindi rĩ, nĩ njega tondũ wa mbere thaa ici nĩ ĩkoretwo ĩ affordable. Eh. Na tũrauga atĩrĩrĩ, ona akorwo ĩ affordable thaa ici, ndĩgũtũra ĩ affordable. Tondũ wa mbere ithuĩ no tũraingĩha, na tũkĩingĩhaga mĩ- mĩgĩũndo ĩno o ũrĩa tũkiugaga Eh. yongererekaga Nĩma, mm. na nĩ kuga atĩrĩrĩ nakuo kũrĩa kwega rĩ gũthiaga na gũtharwo mbere tene Eh, nĩguo. rĩu koguo njugaga atĩrĩrĩ o ũrĩa kagunyũ karĩa keragwo ga tene kahuragia kĩ- kĩ- kĩrĩa kanyoni ga tene kahuragia kĩgunyũ kĩrĩa kĩnorue ũngĩteng'era tha ici ti kuga ona mĩaka ikũmi ĩroka ndũgakora nĩ ũgakora no ndũgakora harĩ o- ũrĩa wa ũmũthĩ egũkorerera Eh. koguo mwena ũrĩa wa malindi tũhũthĩraga njĩra ĩrĩa ya gũthiĩ lamu malindi highway Ah, ũgakinya handũ twĩtaga marereni ũgakinya marereni nĩ centa nene ĩna andũ mũtukano wa gĩkũyũ andũ a kũu ngiriama ah, mbaruya njaruo na ũngĩenda kũmenya nĩ gũtukanu rĩ nĩ tũgũrĩte mĩgũnda twendeirio nĩ mbaruya Eh, na nĩ tũgũrĩte mĩgũnda twendeirio nĩ njaruo Eh. meaning mathire tene na makĩgũra Eh. na nĩo marendia nĩguo rĩu koguo twĩ harĩa twĩ na project nene na nĩyo tũrakoretwo tũkiuga tũgathiĩ weekend ĩrĩa ya mweri 14 na mũgũnda ũcio witũ wĩ hau hetagwo msumarini wauma ka, eh, wauma marereni mm. ka distance kanini ukinye msumari ni ga center mm. kega biũ mm. wĩingĩre mita magana manana Eh. 800 meters from tarmac Nĩguo. ukore turengete quarters to ni tukwiraga wathiĩ kuraihu rĩ oya kĩndũ kĩnene nene good Yes. Eh, kamau hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ nawe na aroko rĩ nĩ ũronire kĩrĩa niĩ ndoraga nĩguo ona nĩ ndĩronire kĩrĩa ũroraga ĩĩ Mũgũnda ũyũ nĩ ũkinyanĩirie kĩrĩa tũroraga. Gĩkĩro. tũgĩte gĩkĩro Au nĩ gĩkĩro. mũgũnda ũyũ nĩ ũkinyanĩirie gĩkĩro Eh. kĩrĩa ũroraga Eh. tondũ twauga wa mbere proximity ya bara ũndũ twaroraga mũno na tũkona handũ haha rĩ nĩ tũgũthumbũka tũkĩingĩra Eh. tondũ ĩyo yarĩ ki ũndũ ũcio ũngĩ rĩ ndĩ gũkũ rĩ ona gũ- ndĩgĩtukĩrĩrwo rĩ nĩ ngũigua guoya Ehe. nĩ ngwĩtigĩra Eh. kwĩna majirani Ũndũ ũcio ũngĩ rĩ. Kũngiura rĩ. Kũngiura rĩ. Nĩ ngũkwama. Nĩ ngũkwama hoyage ũteithio wa gũtindĩkwo. Kana ngũbatara four wheel. Ndũgũkwama. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũrĩkũ? Ndũgũkwama. wa mbere ndũgũkwama Eh. na kũngĩgĩkinyĩrĩra ũthire na ngari ya gĩthũka tondũ ndĩgĩthũkaga Eh. nĩ ũkuona andũ mangĩgũteithia Oh. ndũĩ no ũrare handũ Ndi- ĩni, nĩ tondũ ĩni. tu nĩ wagire ũteithio Eh, ngari ĩ- ĩkĩte atĩ Eh, Wandirikania macini ũhoro ũcio. ĩthiĩte mũtaro kundu kuria ndirango geithika eh ndungikwama Eh. ndungikwama na simon ara bear witness Eh. simon gacunia wa kuria nyiri eh Ati ati kundu ndungikwama ndungikwama niguo yes riu ri uri he undu ukwendaga gutariria itanarecia ndungikwama Ĩĩ, ũhoro ũcio nĩ mwega Ĩĩ. tondũ nĩ tugaga nginya hĩndĩ ĩno kurĩte rĩ Nĩguo. thiĩ nginya mũgũnda reka ũmenye atĩrĩrĩ kũhana ũguo gwĩ kũru rĩ Mm. no ũingĩre na rĩngĩ kwĩna mũndũ ũtarĩ na ngari Eh, by the ekwa way, access atĩa atĩa, eh, tondũ hena atĩa. mũkũrima mũdogo Yes. nĩ egũtembe yakinye harĩa nĩ handũ ũgũkinya Eh. tondũ wa mbere hena matatũ ĩgũgũkinyia hau msumarini hau wĩingĩre magũrũ 800 meters tũkũrengeire quotas igana kwa igana na ngiri igana rĩa mĩrongo ĩnana 180 nĩguo thousand Eh. na icio tũraiga nĩ inclusive of title deed Eh. ũrĩa ũkwenda ĩkang'ima umuthi twauga tukumurengera na 490 ngiri magana mana ma ma night. night Iyo nĩ ĩka ĩka ng'ima ng'ima. Ĩĩ. Na ga- na karũgano ndũkaira ga- na ĩka nĩ nene ĩka nĩ nene mũno Ĩĩ. karũgano gagathomagwo atĩrĩrĩ kũrĩa mwena wa malindi marereni gũkinya msumarini farmhood mwaka wa 2024 Ĩĩ. dithemba Ĩĩ. maheanire ofa ya ĩka

nĩkĩ gĩkoragwo thĩinĩ wa mũndũ aka- aka- nĩ ndĩ- nĩ ngũ- nĩ ndĩra- nĩ ngagũra nĩ ngũgũra ũgwĩciria nĩkĩ gĩtũmaga mũndũ uh, amahĩrĩrie Ah, ũndũ wa mbere kamau nĩ gũthikĩrĩria andũ aingĩ ũrĩa mareciria Ah, gũthikĩrĩria andũ aingĩ ta rĩu ngauga ndĩrenda gwĩka kaũndũ gaka ndĩrenda kũigithia na farm hold gũkũ malindi no ngoka ngakũria kamau ũkuona atĩa malindi Ah, nĩ kwega no tondũ nawe ũrenda na gũkũ gĩthiũkũ rĩ ũkanjĩra aca kũtigana nakuo Eh. koguo ũgakora at the end of the day ndinagũra mũgũnda ũcio na oba nĩ njega mũno Eh. na nĩkuo ndĩrarĩ interested nakuo eh. no ndagũthikĩrĩria ngathũka meciria ta imagine he mũndũ januari ya mwaka ũyũ waugire mwaka ũyũ ndũgũthira itagũrĩte na ndarĩ aragũra Ndarĩ ta aragũra. mwarĩrie Ndarĩ aragũra. Na Wambe- mwaka wa wambe timu- ũmwĩho- mwĩhoko ũmwĩre mwaka ti mũthiru Eh, hena mweri ũmwe. reke nyambe na gũkwĩra ũguo mwaka ti mũthiru tũrĩ na mweri ũngĩ ũmwe na thikũ cigana ũna na christmas ĩgĩkinya no ũkorwo wĩ landå na mwerũ na ũkĩinũka thiĩ ũkũwĩre andũ gaka gataitũ gakwa gaka kamũgũnda ndĩragũrire kũrĩa mwenda wa malini Eh. ĩka ng'ima ĩrĩa tũraheo na thogora wa 490 ũmũthĩ hũra namba ĩyo ya 0704

5 2026 Eh. no gũkũra na njĩra nene nĩma nĩma nĩma koguo nĩ kũndũ kwĩna rũciũ rwega na nĩkĩo tũrauga ũkaũigithie kũrĩa na ithuĩ tũgũthiĩ na SGR ĩ tũgũthiĩ na ndege ĩ kana tũgũthiĩ na ngari tũgũthiĩ atĩa kuma gũkũ tũrĩ nginya marindi kuma gũkũ tũrĩ mũgũnda-inĩ wa Farmhold Ventures kuma gũkũ tũrĩ tũgũthiĩ na

Kũ- gũkũ wathiĩ kwa experience wa mbere nĩ harĩa tũgũtwa tondå nä ngå thiä kuo December ĩno. nĩ ũgũthiĩ Nĩ December ĩno ndĩroka. twĩ nawe Nĩ kũndũ ndĩroka. kũu Ĩ, marindi nĩ ndĩroka. marindi tũgathiĩ nawe kũndũ kũu ngarana ũkũ experience rĩrĩ wa mbere kũrĩa tũgũgũtwara nĩ getha ũngĩ- ũk- ũkĩ refresh tondũ wa mbere ũrĩa twĩkaga Eh. nĩ tũkĩambaga gũtwara mũndũ

rĩu waga kumagara ũrĩciragia opportunity no icio ci hau Eh. no gatuthi Eh. kana tũndũ tũngĩ ũngĩka hau Eh, kumbe No, kumbe ũngiumagara Eh. ũgĩe na experience ĩngĩ Eh. na exposure Nĩ ma. nĩ gũkũhingũra kidogo Eh, yes haya good tũkĩrĩkia rĩ mũndũ abataraga maũndũ matatũ nĩguo ndikana nĩ mũmoe mũndũ nĩ wa maũndũ matatũ matatũ Eh, na maũndũ maya tũthomete kuma twĩ cukuru nĩguo three basic

na hena gä a kwä humba Ĩni, yes. inyuä family ventures må tå reheire kä harä mau matatå ha gũikara ha gå ikara basic need Eh. by the way ti luxury mũgũnda na arĩa mangĩcira nĩ luxury nĩ mũndũ wĩna kasehemu gake no mũndũ ũtarĩ arĩa tugaga matwaragĩrwo thoni ũkerwo nĩ ngoroba ya kana rĩu koguo mũgũka- mũkwambata andũ erĩ koguo ndundu no ĩkĩirwo nicani-inĩ rĩu

ciĩ harĩa mwena wa Ruiru mm. Doctors Plaza mm ngoroba ya kerĩ mm. opposite cooperative bank wakinya Ruiru ndani mm. ũrĩrĩria harĩa hetagwo cooperative bank mm. right opposite good ngoria kiuria mathenge yes nuri wendia broti ihi mhm mm -hmm. tatu experience yaku na broti ya mbere kwendia Eh. mũgũri mweranire atĩa na mũgũri nginya akĩgũra Ah, mũgũri ũyũ ahũrĩire thimũ Ehe. yakwa ya guoko Ĩĩ, thutha wa akĩgũra kwaranĩria nake o harĩa mtaani Ehe. ĩtaga mtaani mũciĩ Ehe. na akĩnjĩra nĩ arenda kũigithia ena ngiri magana merĩ ndĩmũteithie ahote kwĩgĩra handũ angĩta handũ Ehe. na tũgĩte- tũgĩthiĩ nake o kahora site visit ĩyo ya burĩ nĩcio tũrauga free site visits gũkũ gwitũ na agĩũka wabici mm. magĩikara na Mr. Kamau haha mm. mm. na agĩtarĩrio kahora ũrĩa angĩrĩha na mĩeri ĩtandatũ na akĩyaria akiuga o mweri ndĩonaga ici na akĩrwo ndũkamake nĩ ũkũhota kũigithia kũigĩra gataitũ nĩguo na thutha I think yarĩ mwaka wa 2022 mm. na nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ ahũragĩra kanjeru manĩbogo nĩ wandeithirie mũno na story ta icio nĩ citũmaga tũkaigua tũrĩ akenu mũno Eh, nĩ kũrĩkia tũrarĩkia no ũririkane mũndũ wa mbere kamau wendeirie broti ĩ mũndũ wa mbere ũrĩa ndendeirie broti ngĩhe title deed akoragwo harĩa kĩambu na managi kũmani nĩ kuga ah, nĩ ta Arũgamĩrĩire. soya eh, Eh. arũgamagĩrĩra atm Aha. na mũthuri ũcio ngĩmwenderia ga project gaitũ karĩa twendirie igana rĩmwe matu

na rĩu kuma hau tũgĩkũra nĩ mũthuri tũhete gĩtĩo mũno na nĩ tũkenaga nginya nĩ tũ- nĩ ũrĩa atũtrastire nginya tũtoĩkaine ti ta thaa ici twĩ na mĩaka ĩtandatũ Ũmũthĩ ũyũ mĩgũnda ĩrendio atĩa? ũmũthĩ ũmũ- kamũgũnda kau angĩenda ngiri magana mana ma 50 matano Nĩakuona. nĩ ekuona Na kuma ngiri igana rĩmwe. kuma ngiri igana Nĩ rĩmwe mũguo. Eh, koguo ũngĩgũra mũgũnda ũgũre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ũgũre na andũ ta Farmhood Ventures Limited tũkũheaga value for your money koguo plot ĩyo yaku Eh. ndĩngĩte thengio guka wa maingĩ nä aigua ekåhä ngä cata guka witå Nĩguo. o må ndå ndagä ka ĩmwe ĩmwe ya kuga å horo angä korwo na å ndå itoretie må ndå no agwete na tå kwanjia na festus bogo wa mathenge kuma farmhold ventures limited ndagä ka ĩmwe nä we wä ika å raria Ĩĩ. Ah, nĩ thengio mũno nĩ gũtũthikĩrĩria na tũkũhũra thimũ ĩyo ya 0704 000 333 Uge ũrenda gũtwarwo kũrĩa mwena wa Gĩthiũkũ kana tũikũrũke Malindi tarĩki ikũmi na inya ya Dithemba. Na ndũkone atĩ kũigithia nĩ gũte mbeca, aca. Kũigithia nĩ ũndũ mwega mũno, o ta ũrĩa haha twerwo ndũkareke ciana ciaku kana tũcũcũ twaku tugage. Guka ndagũrire rĩrĩa Farm Hall Ventures Limited marĩ na oba martin kamau mm, nĩ wega mũno ngarana na nĩ ũndũ wa kanya gaka mm. njĩre mwĩroreri witũ wa inoro nĩ ngatho mũno nĩ gũgĩtwĩrorera na nĩ njukaga uh, gĩtũmi o gĩothe kana excuse o yothe nĩ valid no excuses ndĩtũmaga ũgĩe na results ĩrĩa ũngĩenda mm. koguo ingĩenda ũregane na itũmi na wethe gĩtũmi kĩngĩ gĩgũtũma wĩgithie mm. mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa rũciũ rwaku twakwĩrĩra kĩthioko na ndikũgwetete harĩa mwena wa makuta no ushindi gardens ya ngiri magana matano 50 by 100 na kũrĩa mwena wa marindi nĩ wakĩrwo tũrathiĩ mweri 14 ũngĩhũra thimũ ĩyo hena details nyingĩ tũtagwetaga nĩ ũndũ wa ndagĩka kũnyiha ya 0704 nĩ ũkwerethwo na nĩgetha tũgĩe na kanya ga kwaranĩria na gũbangana ithuĩ tũgũkwendithĩria thigũkũ njega tũkugĩte ithuĩ twĩ ta farm hold ĩno nĩyo show itũ ya mũico mwaka ũyũ tũrenda kuonana Januari ũgĩkĩria andũ koguo nĩ tũramenya nĩ mwega na ndũgakĩrĩe ciothe tondũ nĩ tũragũbatara next year Eh. itigia tũmwe wĩigithie Nĩguo. na nĩ njũĩ no gũthiĩ na mbere na kũrathimwo asante thengio Asante mũno sana. nĩ mũgũgĩtiga mbũri ya thigũkũ nĩguo Eh, nĩguo tondũ tũ- twagĩthiĩ thigũkũ nĩ inyuĩ mwandirikania Nĩguo. niĩ ndikũririkana Ndũkũririkanaga. tũrorete thigũkũ Ĩĩ. na tondũ Farm Adventures Limited nĩ mwandirikania ũhoro wa thigũkũ rĩ Nĩguo. gĩtigai mbũri ya ya thigũkũ nĩ tũgũtiga mbũri ya thigũkũ Yes. fraternity yothe ya farm hold ventures limited nä tå ramwendithä ria thigå kå njega arata itå bamä citå o harä a hothe må rä nä tå ramwendithä ria thigå kå njega na ngai amå rathima asante thengio Asante. muno na inyuä må rathimä rwo ho Nĩ festus bogo wa mathenge na martin kamau kuma gwa kambuni ya farmhold ventures limited njorego wa githĩnji mũtiũke mwĩna ndagĩtarĩ john mũrĩu mũtwĩre ũhoro wa mĩrimũ ya matũ maniũrũ na mũmero mwarĩki ũguo na niĩ njoke njũke twĩ na robert kĩbara ceo wa hf group tũkĩaria ũhoro wa wonjoria na wĩigithia wa mbeca tita gũkũ kumagwo